Schéinen Sonndeg Owend gewënscht. Et ass den zweeten Dag vum Mount August 2026, jo an dee war waarm mat 32 Grad déi haut gemooss gi sinn als Maximum. An en huet nawell flott ugefaangen deen Dag. Mir krute Fotoe vun de Moiere geschéckt mat Cumulus altus Wolleken. Jo, déi hu sech awer iwwert den Dag e bëss méi rar gemaach. Do krute mer bloen Himmel, hei geknipst vun der anerer Säit vun Däitschland aus, Richtung Lëtzebuerg, tëschent Meechtem an Ohn. Den zweeten Dag vum August, spréch de Réckbléck op de Juli, steet nach aus. E Juli, deen vill ze vill waarm war, zwee an en hallwe Grad fir genau ze sinn. An dee killsten Dag vun dësem Mount, deen hu mer um 20 Juli erreecht. mat nëmmen 10 Grad, jo, Komma zwee fir genau ze sinn, a 35,7 Grad, dee wäermsten Dag vun dësem, vun deem leschte Mount, deen hate mer dann um 29. Siwenten. Dann war et just eng Tropennuecht, wat u sech jo awer trotzdem gefillt e bësse méi war, jo, an trotzdem war et vill ze vill dréchen dëse Mount, dat wësse mer alleguer, just 18 Liter op de Meterkaree sinn néiergaangen, Dat si just 25 Prozent vum Duerchschnëtt an engem Mount Juli. Jo, an elo kucke mer op de Grond, firwat dat Ganzt. Am Moment hu mer zum Beispill mat engem Héichdrockgebitt ze dinn, awer och mat engem Déifdrockgebitt iwwert der Biskaya, an déi suergt derfir, datt mer där wierklech waarmer Loftmassen nach eng Partie vu Süden erfort kréien. Awer och e bësse Fiichtegkeet kënnt mat an d'Spill, sou ab muer den Owend bis en Dënschdeg. Do kéint et mol sinn, datt d'Wieder potenziell lues a lues klamme wäert an datt mer geduscht wäerte ginn. Dat ass déi nächsten Nuet nach net de Fall, do sinn d'Stären um Rendez-vous an et killt erëm net wierklech of. Ronderëm d'Stad, do behale mer eng 19 Grad, jo just keng Tropennuecht. Allerdéngs am Éislek, do kënne se gutt lëften, mat an den Däller just 14 Grad. Muer fänkt den Dag alt nees erëm frëndlech un, eng gutt Partie Sonn och iwwert den Dag a fort. Géint der Owend dann do kommen Wolleke vu Süden a fort an de Grand-Duché eran an da klëmmt de Wiederpotential. Ganz lokal Geschichten, wou genau a wéini genau ass ganz schwéier soen a wann iwwerhaapt ass och nach net sécher. D'Temperaturen do virdrun, déi sinn alt nees gutt waarm, 37 Grad de Maximum, jo an dann trotzdeem och 36 Grad zu Waasserbëlleg wéi och Ettelbréck a Stengefort. Wien et méi kill wëll hunn, wann een dat esou nenne kann, dee muss bis an d'Ëlwen reesen, do kréien se just muer 33 Grad. Dobäi eng liicht Brise vu aus Südosten, bei engem Wieder kann déi natierlech e bësse méi schëtzeg ënnerwee sinn, mee d'Nuit, wéi gesot, dat ass nach ganz onsécher. Och um Dënschde klëmmt d'Potenzial vun de Wiederen bei 31 Grad, mee och do ass et nach net ganz sécher, ob mer iwwerhaapt däers Naasse vun uewe kréien. Jee nodeem wéi kënne déi Wiedere bei deenen Temperaturen, déi mer hunn, jo och e bësse méi schro ausfalen, oujee et ass e bëssi eppes do dertëschent. Do hannendrun dann ab e Mëttwoch gëtt et frëndlech bei engem Sonn-Wollekemix. A kuckt Iech d'Temperaturen un, déi ginn lues a lues erof, spréch et gëtt e bëssi méi agreabel an och d'Nuete luede rem an fir ze lëften. Sou dat war et fir mäin Deel, ech wënschen nach en agreabele Rescht vum Sonnden.